Ni gari ya lani Yesu walitembela juu la maji kwa uwezo wa Mungu. Bisa uende masambo alijaribu kutabiria. Mani yeni wane God PPI. is good Ati dugi winyo God ka. is good. All the time. all the time. All the time.
All the time and that is in nature. Wow. Eyo vera.
Idugi winyo ka jayalo biro nugi topic moro niya. Ikoni- Nyathi buwe. Iko niluongo ni Kawuono yalo PPI. Nyasaye mangima. PPI. Omera we utugo bwana. Yeah. Weche Nyasaye tok dware mela bwana. PPI was very important for that matter. Eh, but Matter is everything that officer participate and replace this matter. Bwana wajoma nodhi sikulu bwana. yeah. Okukwath kende. An nadhi nyaka chieng' support magi tang'o Did- bwana. did this school when? Adhi sikul nyaka chieng' ma koro iwache kisu- kiswahili lilo. Chieng' ma koro onge gima iwacho. ma jopuonje maths obedo piny ok wach kata mana Oh, kwan ni jopuonje kiswahili nodhi otero mijadala ni ani gidwaro ni chieng' moro achiel iwacho Eh. kiswahili lilo Eh. kasto odhi oket friday odhi oketo Friday.
chieng'no skul ne fani iwinjo nyaka japuonj maths ni en ni si jamboni Eh, eh, habari zenu eh, eh, hii nataka hii pra- paredi ikwanywe mpaka pale mm. maneno ni ukwenyi ya Mr. Doyo.
Japuonj mano nodhi owacho ni headmaster bwana Eh. ni hakuna mkate ngumu juu ya chai, yani mbele ya chai. Hey, tapenjre ni bwana s- primary maji ok methe. Ukele Yaani tugo yani mara koro kaka but nodhi nyithindo oridi mipuonjo niya. sibirigi sani. Kaka nodhi oridi ni ji nyaka wach Kiswahili. Eh. Koro en nodhi o- dong kiwacho kisungu timidis. Eh, omera headmaster CBD moro duogo biro Ah. e parade oduogo wacho ma Sex mit mabor.
Mama mano e Kiswahili. Nade mano to ne kisungu ma ji opame parede te ma ji onyiero ma joma ne joma ne wang' gi tek mosechako ng'eyo dole ka wan. Koro wagedore agede wanyiero gi jowadwa ni. Yaye, we Koro paro koduogo na- tieko niya. We- to ma- to ke sikunda ka. We paro na klas auchiel kipuonjowa iluongo ni human reproduction. Hey, Eh, omera gi- Bwana. Ah, macha. kilo mi- Ija puonje kilo- puonje to un koro un, un koro uolo gi e- e- u- An ja- odugo luonga e mbele e mbele blackboard japuonj ong'isa ni uh, onyulo can you support the answer adier answer macha gima ne nenore macha ne bi Eh, ne en bi mar adier Eh. kadonjo eh. tago mana ni answer eh. Hey. Ansa to maboys na bendo oh, eh, omera mano wa support the answer modong gino no mi olunga nyake parade. Mo ngisa ni onyulo can you support the answer again? Dongi yin bwana anna nga maliche. To ndalo no ngeno na somo.
Ndalo no ngeno kise chako support man you be. Eh, ne ni nga support. Tu donga na nga support ka koro class wa kap support staff be mune manuchulo. Jo manende kama ngeny kabisa ne gine no smakers. To ok ndika ni an nago koko. Hapana, jonyuolna ema nonyisa ni onyulo nyathina. Ineno kaka manyo school fees ma yudo ni gima ichulo ni sikul ka. Som matek nyathina kik isom mos. Koro imbi somo matek mondo winji. Si ndio? Sindilo. Kiswahili Si kichana. ndilo?
Eh? Mano Hey. dong, mano dong yena dhi sikul. Mano kosida primary koso karanda Ah, primary. mano karanda primary.
Watu ni wasomo kwa sida kwa chomera. Mano kama kodi luongo japuonj Koro- ni bi. Nya. Ok luongo ni mwalimu nani so and so ah bi bi bi bi bi, bi malaki. Bi tawa.
Bingeni en bibi.
eh, Eh, yawa. mara wato nwadhi sikul. Ipani koro mato ne wabedi kata gi sadi gi jaket. Mama gman lewni moro ako kama. To wan Ni wabed gi gik moko ma ji nigo kanyo ma miyo ni Ni technology an- wacho kia ni sati gi jaket kia te- sati- sati- certificates kia te bachelor degree To kia da- bachelors. ndalo cha Hata asebedo bachelor higni adek bwana an mon aseriembo mang'eny. tok mage miwacho.
Ndalo mana Ineno, ndiri.
Anytime.
Nodong' na mana ndege ma koro abedo pilot, ariembo mon e ndege. Kimedo bachelor degree, medo bachelor degree, tiriwo timiyi PhD. Adier?
didi kata ding'wen
koro ph no en ko dong kata mana babu owino eh mago bachelas madongo dongo iriambo tang'o mom- emomiyo noluonge nyaka e baa bwana nawinjo ndalo moko noluonge mopost awacho ni baba owino ni ng'ama walo manane ma ng'ama msungu nang'oni kacha ne bar ni to Macha ne lando ok koro ang'e ni bar. lando lando molando go ne mano miyo nolando story no but macha ne bar Macha nok. Nen ba bwana Ba, weriambo. bwana- Kare bwana ba indiko ga nang'o dong indiko ni bar mondi bar. Bai ndiko ni BA ba. Koro bai yawa. Bwana gomba In kaka kare madho ga kong'e Bwana be bar. nidhi skul. But nok adok. but at least mane temo mano at least Dong at least Mano I isomo. give my best. mano isomo Cause I give it all. an skundwa ema ne bor koro kata kata kapo ni Eh omera, iparo na, iparo na wer mane koro idwaro ka koro mano ka- kama tough headed elders e parade. Eh. Kama koro ikelo godo ji gimoro achiel. eh May the spirit Spirit of the Lord come down. Oh man, give the spirit of the Lord come down. Kanyo kata joma wigi ne tek. Wera wera ma wera ma kawaida. kawaida. Ah, but gin koro gi Kaso kanyo kuombo. nok pamga, ing'e nok ok diwer ni ani Oh. may the spirit of the Lord. E kanyo nyaka idimbiri. Ok inyago koko ne spirit Eh, mag bwana Nyasaye. japuonjo mar Kiswahili kalo bwana. Ana Shikamoo, ok adwa keto Kiswahili mwalimu. mang'eny.